khi ruah awk tete khi hong tam pah ngai tu california ah khin pastor john macarthur timi khi kan theih pah cio lai tu he khrihfabu zong an buai ngai ve an buai ngai ti tikah anih cu cozah va ngeih zong cu a ṭha nain Caan saupi cozah nih i pum u pum hlah u cozah nih tuah u timi nawl kan nei lo a kan nei lo Khrihfabu cu Pathian ta si i Khrihfabu a lu cu Khrih a si ca Khrih ta si Khrih cungah cozah nih duhpaoh nawl neih awk a si lo tiah a ruah ve la ni kha kan i pum la ti hna le tu he pum rhi hna rhi hna le cozah lei zong nih khan California lei cozah lei zong nih khan ralrinnak an pek ngai nan zei theng ah rel ve lo le zei si paoh ah kan i pumh caan a cu ko cang a ti le atu he pumh cu ot pi phat hna zeidah kan lawh cio te lai kha thlacamnak te zong kan lungthin i bawmh cio ding kan si kan boruak he har ngai cozah zong van ṭih pah awk um pah lengmang tikah khan kan i Khrihfabu zong he zeidah kan lawh ve te lai hmailei ah kan chairman hna nih lam kan hruai ve te seh law van kan cu kha te seh law ceih khawhnak caan zong kan nei te hnga maw pumhnak lam hna hi kan kawl kho hnga maw ti khi ka, ka ruat pa theo kan dirhmun tu cu ai thleng lai lo ka ruahnak ah tukum chung cu thlen lo zong um thai khawh a si minung tu kan khuaruah ning kan thlen pah hau te lai pum lei zong hi maw kan i mer pa ah that cang ko lai ti zong khi ka ruat pa theo sihmanhsela upa te nih pathian nan thim mi hna upa te nan khuaruahnak tu kha thil biapi si te ko lai ti zong kha kan van chim ta ka duh mi si Pathian bia tawite kan i hrawm hna lai. tuchun caan ah Pathian bia hrawm dingin kai thimmi cu a nung i a ṭhawngmi Pathian bia ti a si. A nung i a ṭhawngmi Pathian bia ti a si i Hebrew a ngan pali a hme hleihnihnak zawn kha ka rel dingmi cu a si. Pathian bia kan rel hna lai. Pathian bia cu a nung i a ṭhawng. Kaphnih har vainamnak in a har deuh, hlanghlak in a cheu khawh, nunnak le thlarau an i tonnak tiang, hliah cang le thlik an i tonnak tiang a cheu khawh. Minung lungthin duhnak le ruahnak vialte kha a hngalh dih. Le ka zawn ah kan hmuh bantuk khan kan Pathian bia cu Pathian bia cu a nung i a ṭhawng a ti. a nungmi a si i a ṭhawngmi a si. Uh, minung nih bia kan chimmi zong zeimacin cu a nung ve, sihmanhsehlaw kan pehzulh khawh peng lo caah zeimacaan ah cun a nung thai kho lo. Sihmanhsehlaw Pathian nih a chim cangmi bia hi a zungzal in a nung, ai thleng ti lo, a zungzal in rian a ṭuan ti kha uh, hmuh khawh a si. Le kan Baibal cathiang he ningpin Pathian bia si tiah kan zumhmi si. Protestant Khrihfabu nih cun sawm ruk le paruk hi Pathian bia si tiah kan zumh. Paul nih a ṭialmi hi Paul bia si ding kan zum lo. Paul nih a ṭialmi hi Pathian bia si tiah kan zumh. Paul hmang Pathian nih bia chimmi si tiah kan zumh. Peter nih a chimmi hi Peter hmang Pathian nih a chimmi si ti kan zumh caah hi a uk somruk paruk ning pi hin Pathian bia a si tiah kan zumh i cu Bible suksuk somruk umruk Pathian bia hmang in kan nunnak zong hman ding le kan nunnak zong aa Zei kan ti lai i nunpi chih ding kha Khrihfabu Pathian a zummi hna kan rian zong a si ti kha kan van chim zong ka van duh ṭhanmi si. Cucaah cun Pathian bia hi a nung i a ṭhawnmi si, a ṭhawngmi si caah, a nungmi a si caah kan i nunpi ding, kan i thihpi ding tlak Pathian bia a si ti kha ka thar in van chim ta ṭhan ka duhmi si. Le Pathian nih thil a tuah lai poah hin a hmasa bik ah bia a chim ta hmasa lengmang bia chim ta hmasa lo in Pathian nih rian a ṭuan bal lo kha ca khan bia a chim tami pinah khan bia a chim i a chim hnuah khan thil kha an hong cang lengmang a chung in rianṭuantu cu pa le fale thiang thlarau nih pehtlaihnak zong a si kho ko i kha kha kan chim lem lai lo i thil a tak i a cer hlan ah Pathian nih bia a chim ta hmasa lengmang ti tu kha ka hen ah van chim ka duh bikmi cu a si Pathian nih bia a chimmi kha a tak in tisa an hong lang a tak in hmuh khawh an hong lang hmuh khawh lomi thil kha Pathian nih bia a chim i hmuh khawh thil ah an hong lang kha Pathian rian ṭuan ning a si. Genesis chungah Pathian bia kan hmuhmi cu Pathian nih nikhatnak ni ah van le vawlei a siam hna hi ti bantuk kha kan hmuh dih. Kha thil vialte Pathian nih um seh, um seh, um seh a ti le bia in a chim thluahmah. A van zul tikah Pathian um seh ti a hong um a ti. A zul thluahmah a tak in a hong lang. A tak i a hong lang hlanah khan Pathian nih bia in a chim ta hmasa lengmang. Cu hnu a tak in a hong lang. Khaka Pathian bia ṭhawn ning, a nunning hmuh khawh a sinak a si. Cu minung a ser tik zongah tu cu minung kan ser cang lai. Kanmah he an i lo lai a ti i kha a chimmi hnuah minung kha a tak in ser an sinak ka hung si. Le Pathian nih thil a tuah lai paoh ahhin a bia a chim ta hmasa lengmang. Kha ca khan nihin ni zumtu hna kan nunnak zongah hin cucu thil biapi a si. Pathian bia hi zeithla si hmasa ti kha kan hngalh a hau i Pathian nih atu kan nih chan ah kan nih hei tlak in zei bia thlachim ti kha kan theih a hau i cu bia ahcun kan i pek thiam i kan nunnak kan hman thiam ve kha thil biapi a si. Johan pakhat chungah kan hmuhmi cu a hramthawk a bia a um a ti a hme leili chungah kan hmuhmi cu cu bia cu minung ah hong cang a ti. bia a um hmasa cu hnu ah taksa a hong cang Jesuh Khrih a chuah lai zong ah Mary mang in a um hmasa Mary mang vancungmi nih bia an chim hmasa Pathian nih bia a chim hmasa naute na chungah a um lai nau na pawi lai ti kha a si Pathian nih a chimmi bia paoh kha tisa ah an hong lang thluahmah timi hi kan hmuhmi si Cucu ni ah zumtu nih Pathian kan biaknak zongah uh, kan theih ding ka thil biapi tuk a si. Pathian bia kha kan nunnak ah tak i a hong lang i mithmuh kut tong in tisa in a hong lang dingmi kha zumtu mi hna kan nunnak kan i ruahchan ding zong a si i cucu zumtu mi hna kan kalnak ding lam zong a si. Pathian bia kha mah bia ning te kan chiah peng i kan nunnak zongah zeihmanh a lang lo kan nunnak zongah zeihmanh Pathian bia thei tlai a lang lo ahcun Pathian bia le kanmah karah pehtlaihnak um lo thei a tlai kho lo ti kha a fiangmi si. Jesuh nih Pathian nih a kan cawnpiak a bia chim tikah thei a tlai lomi cu uh, thleng an si lai. Thleng hnu zong a tlai hlei lo ahcun mei ah khang an si lai ti hi a kan cawnpiak lengmangmi si. Kha ca kan Pathian nih a bia kan pekmi hi kan nunnak ah theitlai seh ti a duh i kan nunnak i thlengnak um seh ti a duh i kan nunnak hi i thlengdong sal amah duh ning in ka bia hmang in siam hna ning ti Pathian nih a duhmi si. Cucaah Efesa chungah kan hmuhmi cu Pathian nih a bia kan nih cu amah amah thil ṭha tuah dingah a thar in siam ṭhanmi kan si ti kha kan hmuhmi si. Kha ca khan Pathian nih a bia a chim hmasa i cu a bia nih kan nunnak a remh ding si i a bia nih kan nunnak ah theitlai a hmuh ding a si i Pathian lianngannak kha kan nunnak ah a lang ding a si ti kha Pathian bia nih fiang tein a kan cawnpiakmi a si. Kha ca kan zumtu mi hna nih tu chun caan a ruat hna selaw Pathian bia le nangmah kar zeitluk an khan ai hlat i Pathian bia nih a chimmi na nunnak a theitlai maw? na nunnak ah a um maw rian a ṭuan maw a nung maw Pathian bia kha na chungah zeital rian ṭuannak a nei maw zeimaw tite tal in a um maw ti kha kan ruah ding a si Pathian bia in kan nunnak theitlainak pakhat at um lo si ahcun Pathian bia kan i phum tak lo Pathian bia kan nung tak lo ti kha langtertu an rak si ve kha ca kham zumtu simi nih cun laklak kan i mer dingmi kha thil biapi a si ti kha kan van chim ta hmasa ka duhmi si Pathian nih Abraham auh auh tikah hin a kammi cu ram kan pek lai miphun kan pek lai ti si. Abraham fa nei lo cu lio auh lio an kum sawm sari le kum nga hrawng a si i Sarah hi Sarai ti auh rak si cu lio ahcun kum sawm ruk le kum nga hrawng si lai kum hra hrawng an i thlau le kum sawm sari le kum nga hrawng a si lio auh tikah fa zong a nei lo ram zong a nei lo Sihmanhsehlaw Pathian nih auh i kan pek lai, ram zong kan pek lai, fa zong kan pek lai tiah auhmi a si. Kanan ram ah a thei lo buvin Pathian nih auhmi bia thei ca khan Pathian auh aw thei ca khan ai thawhtap ve ko Abraham zong. Kanan ram ah kal i Kanan ram ah khu a sak tikah kumhra a si hnuan fa pakhat hmanh nei rih lo. Kumhra a si hnu ah Pathian bia he ciah tling ne lo hlah ma ti awk tlawk na um. Kumhra a si hnu zong fa an nei rih lo i a donghnak ah Pathian i bia kam lengmang thiamnak karam hi kan pek lai na te fa an si lai miphun ngan pia kan ser lai fa kan pek lai tiah ti thiam thiam Pathian bia khai khat peng sihmanhsehlaw Abraham nunnak as a lang rih lo A va kal le cu hmun ah cun anmah nih fa kan nei kho ti ne lo hi te an ti le Sara hna nih khan Pathian bia tlinternak ding ca salnu hna peknak a donghnak anmah lila harnak an tong ṭhan. Fate a salnu Hakar nih fate van pawi tikah a bawinu kha zei a rel ti lo. Kaka Pathian bia khan mah nih tlinter an timh tikah khan piatanan tong Pathian bia cu amah ning tein a tling dingmi khi a si. Lungsau te kan nga thiam i a bia chung kan nun thiamtu ka thil biapi a si. Pathian bia nak minung kan ngan lo Pathian bia he ngan bik mi si ca amah bia tang te lungsau te kan cawl cang peng i kan um thiam kha thil biapi tuk a si fa kan pek taktak cang lai ti sime la chuah hnu ah khan Pathian sin Pathian Abraham song long than e atu kum ka cu ai lang cu kum som kua le kum kua si cang kum som kua le kum kua si cang kum som se le kum nga in kum som kua le kum kua cu kum kul deng mang si tukum tukum caan te ah hin fapa na nei cang lai cucu Sarah sin a si lai tiah a chim Sarah sinah si lai tiah a chim i fa a neih hlan ah khan Pathian nih ti tami cu atu cu Abraham tiah rak auh rak si Abraham Abraham na si ti la lo atu thawk in Abraham na si cang lai tiah a auh i a min zong a thlen phah Abraham ti cu uh, cawisanmi thangṭhatmi pa tinak si exalted father cawisanmi uh, hlorhmi hringtu pa tinak a si sihmanhsehlaw Abraham timi cu miphun tampi i pa hringtu pa hringsortu pa tinak a si azane siangah hlei sari mi hlei nga kan zoh ahcun zeicahtiah miphun tampi hringsortu ah kan ser cang a ti Fapa kha Isak kha Sarah mangin a chuak rih lo nain Pathian nih cu Abraham kha miphun tampi hringsor tu kan ser cang a ti. Kan ser lai a ti lo, kan ser cang a ti. A min hrimhrim kha Abraham ah a thlen cang. A tak in a can hlan ah khan nunnak a tak i a can hlan ah khan Abraham nunnak ah Pathian nih a canter cia cang. miphun nganpi ah kan ser cang ti kha a thlennak bia a si pathian nih bia a chim hmasa kha a ser cangnak kha pathian lila nih a tlinter te dingmi kha si cu bantuk tein sarai zong kha my princess tinak a si princess ti cu siangpahrang fanu bawi fanu tinak a si ka bawi fanu ka siangpahrang fanu tinak in Sarah tiah a khen Sarah timi zong cu a sullam khai khat ko siangpahrang fanu bawi fanu ti a si tlawmte vai dandannak cu bawi nu cu si lo ah siangpahrang he pehtlai mi nu tinak kha a si a thlen mi min ka mu zane si hlei si hlei ru kan zoh tikah amah cu thluachuah ka pek lai i miphun hna nu a si lai tiah a ti Sarai cu Sarah cu a cingmi a si. A upa zong upa tuk cang nain Pathian nih fapa tu kum te bak ah hin kum voi ah atu caan te hong ṭhan hlah lai kan pek hna lai ti a chimri bak khan an min zong a thlen hna i miphun hna miphun tampi hna i nu ah kan ser lai tiah khan Khani lila ah khan a chim ṭhan. Abraham nih fa nei rih lo ram zong amah ta si rih lo nain Pathian nih a ruahnak hna cun nan si cang tiah a khiah hna nan si cang tiah a pek hna Abraham ti cu miphun tampi pa tinak a si cu lio ah Abraham cu Ismael lawng a naih rih le Isak mat a chuak rih lo sihmanhsehlaw Isak mang in miphun nganpi ah kan ser lai ti kha Pathian nih bia a kammi si a tak in a can hlan ah miphun nganpi pa tiah Abraham cu auh hmasa a si Pathian bia nih cuticun a kan auh hmasa. Pathian bia um kal ning hi cuticun a si. A si cia in a kan ruah i a si cia i a kan ruahmi hi kan zumnak hi kan cohlan i kan kal tikah Pathian bia nih rian a ṭuan lengmang i a tak in a hnong cang. Nihin ni Abraham nih bia kammi kha a tak in a cang taktak. Miphun nganpi a cang i nihin ni le bang Abraham min chin hi kan dong ti lo. Vawlei lei in hrinthlakmi ti ahcun Israel miphun vialte khi a hrinthlak an si. Israel lei kan zoh a si ahcun Muslim ram vialte a hrinthlak an si. Cun zumtu vialte zong hi vancung lei arfi a zohter bantuk khan a hrinthlak kan si ve ṭhiamṭhiam thlarau lei in. Cutluk in Abraham nih sinah Pathian nih bia a rak kammi kha a rak chim hmasami bia kha Abraham nih a zumh. A cang rih lo nain a zumh. A thi tiang zongah a dihlak a cang rih lo nain a zumh. zumnak in Pathian bia ai ngah peng caah Pathian bia chan a kal lengmang i thil a hung tling taktak ti kha ka hin Pathian bia hmuh khawh a si. Nang le kei zong hi Pathian nih Jesuh Khrih chungah ka fadawt nan si ti Pathian bia a si. Jesuh Khrih chungah ka thimmi miphun nan si, ka minung nan si, ka fale nan si, ka rocotu nan si, thluachuakmi nan si ti hi Pathian nih a kan kamh vemi bia a si. Nihin ni ah hin atak in cu thil cu a cang rih men lai lo nain Pathian bia um ciami si. Cucu kan nih zong nih zumnak in aw a si kan ti i kan i nunpi ve i kan i lawmhpi ve i Pathian nih a kan thimmi kan si ti hi zumhfehnak he kan i tlaih peng ve dingmi hi tuchun caan ah chim ka duhmi si. Pathian fa si khawhnak ding ah hin Pathian nih amah lei nih a tuah cia cangmi si. Kannih nih cun zumnak in aw ka si ti fek te dir peng i zeitluk harsat kan ton caan zong aw Pathian fa ka si ti ralṭhat te dir peng ding Pathian nih a kan duh piakmi si. Pathian fa kan sinak zawn kha Pathian nih a kan thimnak zawn kha Pathian miphun kan sinak zawn kha a bia chungah fiang tein a kan cawnpiak caah zumnak in kan cohlan ve ding i zumnak i kan i nunpi ve dingmi zumnak in kan i kalpi ve dingmi kan innchungkhar ah kan Khrihfabu ah kan rianṭuannak ah kan hman ve dingmi an si kan nih cu Pathian nih a tak rumro hong kan chim seh ti kha kan ruah theo nain Pathian nih zeimacin cu a chim ve nain nihin ni kan chan ah tamu ti kha chim ti lo a bia a si cang ka ti kha uk sawm ruk lo rong pathian bia a si cang cucaah cun paul nih a chimmi hi paul bia in kan ruat ti lo pathian bia in kan ruah ka ti cang kha cucaah cun pathian bia nih nan si cang a kan ti ahcun kan si tiah zumh ding kha si cucu pathian nih rian a ṭuan ding a si ti kha ka hin van chim ka duhmi si van pe u si law Pathian nih Abraham kha ram kan pek lai tiah a timi zong kha kha ni ah zan sit hleinga hleriat kan hmuhmi cu kha ni lila ah khan Abraham nih ram si khawhnak ding caah zeitindah ka ta si khawh lai tiah hale raithawinak ka pe tuah tiah a ti i rianrang kal cu raithawinak a pek cun kha ni lila Pathian nih timi cu hi ram hi na tefa ca si cang bia kai kam tiah Pathian hrimhrin nih a timi si na tefa ka pek hna lai sihmanhsehlaw kumzali chung sala an tang hmasa lai cu hnu ah ka chuahpi hna lai i saltlaitu hna dan ka tet hna lai ti kha Pathian nih ṭha tein a chim cang mi si le Abraham hmang khan Pathian nih ram a pek cang hna sihmanhsehlaw Abraham in Moses chan ah hong um rih i Moses chan ah kumzali sal an tang rih Pathian bia kha a dong cang hlah maw ti awk na umnak a rak dong lo. Pathian bia cu a rak kal peng ko kum zali chung kha. Salam tannak chung zong Pathian a phil hna lo i a chim cangmang kum zali a tlin hnu ah khan Pathian nih auh ṭhan hna. Moses mang in auh ṭhan hna i auh ṭhanmi hna cu ram a thar te kan pek hna la ti a si lo. Abraham sinah kai kam cangmi ka pek cangmi kha tu cu co awkah kan auh cang hna ti kha a si. co awkah kan auh cang hna ti kha si cucaah cun pathian bia kha a rak kal peng ko harsa caan zong a kal peng ko salantan caan zong a rak kal peng ko rian a rak ṭuan peng ko harnak kan ton caan kan lungre thei caan pathian nih kan phil cang rua hlah maw kan ti lio zongah a si lo pathian bia pathian nih a chim cangmi Jesuh zumtu nang le kei ca cun pathian kha rian rak ṭuan peng kan hngal lo khin nung lei khin rian rak ṭuan peng kan thei lo in cung lei ah rian rak ṭuan pengtu pathian a um cucu zumnak in ka kan hngalh peng ding kan theih peng dingmi a si ti kha ka han van chim ṭhan ka duhmi si cu kum zali hnu ah cun deuteronomy a ngan pathum hlei riat deuteronomy pakhat pariat kul le khat kan hmuh tikah zeitin thla ti tiah cun pathian nih hi ram hi kan pek cang hna te kan pek na lai ti si rih lo kan pek cang hna va co u nan ta si cang tiah pathian nih a pek hna Pathian nih rai a pek cang hna, conak nawl a pek hna, sihmanhsehlaw an piah ta hna simi cu kha ram chung a ummi minung hna an lian tuk, an ṭhawng tuk, doh an hau. Doh an hau. Cu tikah anmah lei an i zoh tikah khan kan do kho hna lo ti kha Israel mi nunnak ah khan a rak ummi si. Pathian nih a pek cang bakmi hna si, Pathian nih conak nawl a pek cang hna nain anmah lei ah an i ready kho rih lo ti kha ka him hmuh khawh a si. Kha cang Pathian nih a pek cangmi hna ram ah lutu tiah a ti hna nain a minung hna an i ready lo. Pathian in Jesuh Khrih cungah thluachuahnak kan pek dih cang. Fa sinak zong a kan pek, roconak sinak zong a kan pek. Hi vawlei kan nun lio zongah hin amah fa si khawhnak conak thluachuahnak le vawlei lei thluachuahnak tiang zong Pathian a kan kamhmi a si. Sihmanhsehlaw co dingah nangmah le keimah kan i re dih lo kho men. a co dingah nangmah le keimah nih kan lungput hi a tling rih lo kho men a co dingah zumnak ṭhawng kan neih lo ruangah si kho men sihmanhsehlaw Pathian nih co dingin pek cia kan si ti kha ka hen a thar in van chim ṭhan ka duhmi si kha ca khan hi zawn ah zeitlak ka co lo ti kha pumpak cio nih kan rak i ruahnak lai zong van chim ka duhmi si le kanan ram lut dingin a taktak ahcun Kanaan ram lu nak ding ca hin uh, phiatla ni kal ahcun ni hleikhat kal a si. Ni hleikhat lam kal a si nain kum sawm li an rau ti kha kan hmuh khawh mi si. Kum sawm li zei ruang ni hleikhat lam kal kum sawm li an rau ti ahcun Kanaan ram i ral do ding ah khan Pathian nih a hruai khawh hna lo si loin a hruai mi hna minung an i ready lo ca a si. A hruaimi hna minung nih zumnak in tan an ngamh lo caah a si. A hruaimi hna minung nih Pathian an bochan lo caah a si. Kum sawm li chung bak kha ral, oh sorry, thesiram ah an i le, an i chok lengmang, an vak lengmang, an dihlak an thih hlan lo an vak. Zei ruang ah dah si ti kha ka hen tawite kan zoh ding mi si. Uh, number hleithum chungah a lang mi si. Uh, Pathian nih uh, Egypt saltannak chungin a hruai hna. Sanai tlang an phan, an van lan deuh i an ram cu a naih tuk cang. A naih tuk cang tikah kan lut cang lai ti kha Pathian timhtuahnak a si. Rianrang te luhpi Pathian nih duhpi ko hna. Sihmanhsehlaw an timi cu minung hleihnih kan i thlah ta hmasa lai ti si. An ram kan ngia ta lai. Zeitlal awh hnga ti kha an i thim i an ram chungah mi an miphun chungah hruaitu vialte pakhat cio, miphun pakhat in pakhat cio Benjamin chung in pakhat Robin chung in pakhat hruaitu cio khan i thlah minung hlei nih kan theih lengmang mi si hleini ni thla em va kal em va zau tikah an ram cu ṭha tuk ti kha an hmuh sihmanhsehlaw an thin a phan mi cu khi ram ah mi ngan pipi an um milian pipi an um ti kha a si an timi bia cu minung hleini lakah pahra nih an timi bia cu an ram a ṭha tuk nain an minung an ngan tuk annih lakah cun khaubok hmanh khaubok tluk kan si ti anmah nih an kan hmuhnak zongah khaubok tluk kan si tluk zong kan fa an lian ngan tuk an ṭhawng tuk i kan co kho bal lai lo ti kha an ruahnak a si an zumhnak a si pathian nih kan pek cang hna tinain kan co kho bal lai lo an ti Cu hlan chung vialte hna ruaitu zong Pathian a si. Ral a tei piaktu hna zong Pathian, rili sentam piaktu hna zong Pathian. Cutluk in Pathian nih a bawmh ko hna nain kha ral an hmuh tikah Pathian an zumhnak kha an philh diam. Kan ti kho bal la lo, an lian tuk ti. Zumtu mi hna kan nunnak ah hin Pathian fale kan si kan ti theo Pathian nih a kan dawt ti cu kan chim lengmang nain kan ral a um tikah zawtnak nih a kan tlunh tikah fahnak nih a kan tlunh tikah kan i timmi tlamtlin lo tikah harnak um tikah eh a si kho bal lai lo tiah kan lung a dong ṭheo. Kan ral kan do dingmi kha a ngan tuk in kan hmuh hna i kan Pathian a ngan deuhmi nak in a ngan deuh kan hmuh hna tikah hin a taktak ahcun Pathian thin kan hunter. Pathian kan i bochan lo tikah Pathian rian a ṭuan kho ti lo. Pathian kan zum lo tikah kan nunnak ah Pathian theitlai um kho ti lo. Pathian bia rianṭuannak um kho ti lo. Kan hmai ummi thil harsa kha do ding in Pathian nih a kan pek nain ṭihnak ah kan hman. Pathian a ngan zia kha kan philh diam i kan hmai ummi ral tu kha ngan deuh in kan hmuh tikah Pathian kan sersat a si. Pathian kan nihsawh a si. Taktak ahcun van ruat hmanh ulaw American ram kan phak khawhnak zong hi tuak sat u si. Kanmah ṭhawnnak si maw? Hlan lio ahcun kan pale hna taktak, mifim taktak hna phanh awkmi ram lawngah doch kan ruah cu. A hmaan zong a hmaan. Atu ram lai hrawng simi Thailand te hna, Cambodia te hna, cheu ka ram ṭha deuh Singapore te hna American rat an duh tuk nain Malaysia an ra kho lo. um tha in duh na um kho lo tangkan nei maw nei he sihmanhsehlaw a lam um ve lo caah khan zungzal um thainak ding lam an kawl kho lo sihmanhsehlaw khi kan ni lai tlang khuate faron te hna tiau ka prong mu cu rong minung hna kan kan chiat chairman ne chim theo lo kan tho kan tho i kan kan lo kan lo tho nak tu mui le nam tong kan man chia bak le kan hong ati le asi theo aman tuk cu bak cun kan van hong le malaysia kan hong le malaysia zong ah har ngai in kan hong le hi tluk ram tha kan phak khawh mi hi tha tein ruat hna usih law kanmah thilti khawhnak si hnga maw kanmah fim ruang le cathiam ruang hna in kan hong phanh si hnga maw cucu ruah set set a hau lam vialte khangtu hi kan pathian a si Cu American ram kan hong phak nu zong ah hin kan phun zai tuk rih. Harnak he a tam tuk in kan chim, harnak he a lian tuk in kan hmu. Khika ram in hika ram a kan phaktu Pathian hi kan phil riangmang le kanmah thazaang phun in kal dingah kan ruah le Pathian kan cawisang ti lo. Cu tikah cun ram ah thluachuahnak Pathian i pek kan duhmi zong a kan pe kho ti lo. Kan nunnak a sivangnak a khat cang, lungretheihnak a khat, zainak a khat, i rem ti lonak a khat. Kan nunnak khi thil vialte a chuakmi khi a taktak ahcun Pathian kan i bochan lonak a chuakmi an si. Kan harnak nih kan nenh tuk tikah kan thin a tawi. Kan harnak nih kan nenh tuk tikah thil fiangte kan hmu kho ti lo. Kha bantuk han Israel miphun zong an rak si ve. Cu tikah cun an Pathian nih kan pek cang hna ti ko a hruai zong a hruai cang hna nain an hmuhmi ral nih khan Pathian zumhnak kha a phenh hna. Khaubuak tuk lawng kan si an ti. Khaubuak tuk lawng kan si caah kan co kho la lo an ti i pahra nih khan cu tikah cun mipi thinlung ah a ummi cu zeitla si tiah cun an ṭap cang Pathian sin an zai cang. Pahra nih an chimmi bia ruangah kan mipi an zai cang. An timi cu Pathian in zia kan hruai hnga. Zeicaah tha hi kar ram ah hin hong thah ding Pathian nih kan hruai hnga. Egypt ram ah kan rak thi ko lo. Egypt ram ah sal ah kan rak um rih ko lo ti an zaimi si. Pathian kha an philh diam. Hika ram i a kan thah ding kan tefa le kan nupi le hna hi sal ah tlaih i thah ding men ah maw Pathian nih a kan hruai an ti le an ṭap ciammam le thlam ah an zai an timi bia pakhat cu hika tese ram ah kan dil a kan thi dih selaw ṭha deuh ko hnga lo maw khika ram i khina miphun i thah dingmi nakcha cun hi tese ram ah an thi dih selaw a ṭha deuh ko lai tiah an zaimi bia a si a taktak in Pathian nih an bia an zai ning te khan a ho man kum kul chung a saimi popo cu hi thesaram ah nan thi hlan lo nan i mer la ti hna a ho man kanan ram nan lut la lo a zaimi po kha ti hna kan zaimi bia zong he kan i ralrin a hau Pathian maya kan zaimi bia zong he kan i ralrin a hau kan zaimi bia ning te Pathian nih kan cungah tlunter khawh an zai mi bia ning te te saram han thi u sela tha deuh lai ti an zai lamkal oh sorry number ngan hlei thum hlei li kan rel kho di si an zai ning bantuk te in pathian nih theseram an dihlak a thiter na kum kuri na chung le zai mi pau pau cu Caleb le Joshua da ti lo an dihlak an thi Moses zong a thi Aaron zong a thi minung pani long long an lut a zei ruwa thlan lut ti an ni khomu ning cu phun dang a si an lian tuk ko nain Pathian kan cung i a lung ai lawm ahcun hi Pathian a kan pek cangmi ram si caah kan tei hna la rianrang tein kal u selaw va do hna u si ti annih pahnih ruahnak a si zumnak an nei Pathian bia an nung a ruang cu Pathian i kan pek cang hna ti hna cu nan ta si vang co u vang lu tu kan bawmh hna la le tei hna la cu hlan zong a bawmh hna A dang nih Pathian an dohnak an mi pahnih nih Pathian bia an nung. A nungmi Pathian bia an i tlaihca khan ralṭha tein kan tei khawh hna lai tiah an dirpi ngamnak a si. Sihmanhsehlaw a dang vialte nih khan an duh lo. An thinhang ciammam le Caleb le Joshua zong nih uh, sorry uh, Moses le Aaron zong kha mipi an thinhun tikah an hmai an bok. Hi zawn te hin ka ruat theo. Zei ruangah thla Moses le Aaron hi mipi hmai an bawh hnga ti hi ka ruat. mipi lung che man ti hnga maw mi an hong au tuk tikah minung ting tingkul hrawng cun van ruat ve la foi lo cu maw cu vialte thin han na an tuar khawh lo ma si hnga sihmanhsehlaw Caleb le Joshua cu silau an angki an i phoih ciammam le kha mipi khan ṭi hna lo ti hlau kan tei hna lai zeicah thla cu bia nan chim pathian do hlau tiah fak pin an au hnawh hna kan ral hi kan rawl an si ti hi kan malmi kan rawl an si kan tei hrimhrim na lai ti kha ral ṭha tein aupi moses le ron cu hruaitu an sinam bak ko mipi lei tuah Joshua le Caleb tu cu Pathian lei an dir mipi lei tu khan doh hna ruahnak a hmaan lomi kha thazaang an pek hna kan tei hrimhrim na lai Pathian bia le dir u sian aupi nih lungcheh an timh hna le an thinhan tuk caah mipi kha an thinhan tuk caah pathian bia lei ṭangmi Joshua le Caleb cung an thian ca lung kan cheh hna la an ti le mipi an van i timh tikah Pathian sunparnak duk tiah hong lang Pathian sunparnak hong lang tikah cun dai deuh an cawl ngam ti lo Pathian nih timi hna cu hi mi hna nih zeitluk kan thlan ka doh zeitluk sau thlan ka doh cang a ti kan pek cangmi hna ram kha co awk ah ti nain co awk an i redi rih lo a timi hna cu nan dihlak in nan lutlai lo nan chim bantuk ten hika ram ah nan thi lai i nan tefa tu hi ral hna nih kan fale kan nupi le kan fano le pawl hi aa thauk men ah maw na hruai hna tiah nan ka timi hi anmah tu nih an co lai nan nih kumkul rin a cung lei paoh cazai mi paoh cu nan thi dih lai tiah Pathian nih ti hna cucaah cun Moses mang khan Pathian nih i let ṭhan u ti hna le an va lut dengmang cang nain an i mer ṭhan. A thar tein Pathian nih an thih hlan lo kum kuri in a cunglei paoh minung an thih hlan lo paoh kha merter hna. Kum sawm thum le kum riat chung an i mer. An dihlak an thih hnu lawnglawng ah khan Pathian nih kum kul ri kha lio kum kul i hong ṭhangmi pawl hna hmang khan ramthar luhter ṭhan ding in timhtuahnak a ngeih piak hna. Pathian kan zumhnak zong hin a si ve. Pathian kan zumhnak ah Pathian fa kan sinak hi Pathian nih a kan pekmi laksawng a si. Kan ti khawhmi a si lo. Kanmah nih kan i huah khawhmi si lo. Jesuh nih vailam cung a thihnak ruangah Pathian nih laksawng a kan pekmi si. Thluachuahnak, vanlei thluachuahnak kan timi vialte zong hi kanmah ti khawhmi cu ai hngatmi si lo. Pathian nih Jesuh thawng in laksawng a kan pekmi si. Cu a si ko bua cu thluachuahnak sinak tuah nung loin kan minung sinak, ralchiatnak, zainak, phunzainak, Pathian lei i pek lonak tu khan kan khat deuh tawn i harnak kan ton chin lengmang nak he a si theo. Cucan zumtu mi hna nih harnak kan ton tikah hin ṭih ding an si lo. Caan reu ma cu kan chim ṭhan te lai kan ral hi kan rawl an si. Ral nei lo in ṭhan khawh si lo, ral nei lo in ṭhawn khawh si lo, ral nei lo in zumtu kan nunnak ah in cah khawh zong a si lo. kan ral kan rawl si dingmi kha kan ral kan thihnak ah kan ruah hna si ahcun Pathian lung kan tong kho la lo i Pathian thluachuah zong kan hmu kho la lo ti kha ka hin van chim ka duhmi si cu bantukin kannih zong ka chim cang bang kan Jesuh Khrih chungah Pathian nih kamh cangmi kan si ve Pathian nih Jesuh Khrih chungah thim cangmi kan si ve kanan ram a kam hna Abraham mang a kam hna bantuk kan ni zong Jesuh mangin vulei thluachuah siseh van lei thluachuah siseh zungzal nunnak seh Pathian nih Jesuh Khrih cu a kan kamh ve. Pathian nih kan umpi hna lai tiah kan kamh harnak caan cu kan kaltak hna lai lo tiah kan kamh. Khi lio harnak caan kha Pathian nih a kan umpi si ahcun kan ca rawl an si kho. Sihmanhsehlaw harnak Pathian nih a kan umpi lo caah cun kan ca fahnak an si, thihnak an si, zainak an si, Pathian zum lo chin lengmangnak an si. Pathian nih a kan umpi bu in kan harnak kan hmai a chuah si ahcun kan ca rawl an si kan chan chinchinnak kan tei chinchinnak pathian kan zumhnak ah cung kan kai chinchin lengmangnak thluachuah kan hmu chin lengmangnak tu ah pathian nih a rak chiahmi hna an si ti kha ka hin van chim ṭhan ka duhmi si jesuh khrih cu kan ca thi Vailamtahnak cungah an khenchih bantuk in nang le kei zong nih Jesuh zultu kan sinak ah hin nifate kan nunnak ah kan ral simi kan tisa sinak hi kan khenchi peng a hau i kan tei peng ah ve a hau ti kha kan van chim ṭhan zong ka duhmi si. Pathian fa na si cang ahcun ka tei kho lai lo ti ding si lo na tei khawh lai Pathian nih an umpi ko lai Pathian nih thluachuah kan peknak dingah kan i redi lonak a kan khamtu hna zei khan si kan thah ding hna ding zei khan si ruam kainak thinlung chung i uahnak te nai kan ral an si kan thinlung chung i phorhlawtnak te nai kan ral a si kan bia puam tukmi te nai kan ral a si kan kan kai kan chimmi tak cu kan thinlung i a hongmi long te don si ko cho kan ka tham tham cu kan thinlung bia van phurtu long long si kha ca kan lungthin ah kha bantuk uahnak ruam kainak vialte hi kan ral kan tei ding mi hna si Kanan ram thluachuahnak a dotu cu mi nganpi an si bantuk khan Pathian Jesuh kan zulnak le Pathian kan biaknak ah hin Pathian umpinak le thluachuahnak le Pathian lianngannak thlarau lamhruainak kan timi vialte kan tinco khawhnak ding le kan i nunpi khawhnak dingah a kan dawntu hi ruam kainak hna an si. Ruam kainak tei hmasa lo deinak hna um kho lo. Ruam kainak ral kan do hmasa lo in kan nunnak ah Pathian lianngannak hna hi hmuh khawh si lo. Kha ral kan tei hlan chung paoh cu Kanan ram chungah kan lut kho ve lai lo ti kha van chim ka duhmi si. Thin i hunternak. Pakhat le pakhat a thinhang se ti ti hramnak te hna. Pakhat le pakhat a thinhang se ti bia i tinak te hna Khrihfabu chungah a um lengmangmi thil hna hi kan ral an si. Hi hna zong hi kan i ralrin an hau. Innah chuahnak te hna, phunzainak te hna Khrihfabu chung i kan phunzai lengmang mi te hi kan ral an si. Kan tei hmasa lo ahcun kha thil nih khan a kan hrawh te lai. Kan tei ding mi hna an si. Kan ral an si. Kan rawl an si. Jesuh Khrih nih a kan tei piak cang bantuk Jesuh zultu zong nih nifa tein thlarau bawmhnak thawng kan tei ve ding mi si. Phunzai tuk te hna hi Pathian kan do a si. Kha caan kha thil vialte hi kan tei ding an si. Mah zawn lawng i ruahnak te hna kan ral an si. Ziar i ngaihnak te hna kan ral a si. Biatak i chim duh lo li phun i um te hna zong kan ral a si. Lungthli uam ziar i mi rem lonak te hna zong kan ral an si. Ingpuannak zong hi kan ral a si. Huatnak zong hi kan ral a si. i ṭhitum hlan i nulepa sinak i ṭhitum nu nulepa sualnak te hna zong kan ral an si hakkauhnak zong hi kan ral a si mi kong ah ṭhalo ning i chim zong hi kan ral an si hi thil vialte kan tei lo chung poh ahcun Pathian daihnak kan hmu kho bal lai lo Kanan ram chungah kan lut kho taktak lai lo thluachuahnak zong kan co kho taktak lai lo rian chungah phunzai pengmi kan si zeitin thla kan baw sai rian ṭha kan pek khawh lai rian chungah kan bawi le do phun i kan um peng si ahcun zeitin thla rian ṭha in kan pek khawh lai cungah zeitin thlan kan cawi khawh lai kan lungthin le kan khuaruahnak a zum awk kan tlak lo ahcun lahka zeitin thlan kan kaih khawh lai ai pehtlai dihmi si kan thinlung ah bawipa bochannak tu kan nei i bawipa ca a si ko timi zumnak kan nei i pathian fa kan si cang caah zei thil kan tonmi poh bawipa nih a thei dih pathian thawng in ka tei khawh ko Pathian nawl a si ti zumhnak hi kan i pektu hi Pathian nih a kan cawisannak a si. Cu ralchanh i kan nungmi vialte he kan hlawt cang cu cang. Kan ral an si. Kan doh dingmi Pathian nih kan pekmi a si. Cu cu kan minung hlun sinak ai pehtlaimi si. Cu thil cu kan nunnak ah a um i kan tei lo chung paoh cu Kanaan ram kan lut bal lai lo. Thluachuahnak ram kan phan kho bal lai lo. cu cu tei khawhnak ding caah Pathian nih a bia kan pek kan i bochan ding a si cu sinak cu Pathian nih Jesuh thawng a kan pek cia dihmi kan si kan man le man lo tu hi kanmah nawl a si ti kha kan chim ka duhmi si zawtnak zong hi kan ral a si kan doh ding a si Pathian fa ka si ti peng ding zeitluk kan zawt zong ah Pathian fa ka si ca Pathian ka lei ah ṭang Pathian ka sin a um ko timi zumhnak kha na nei peng si ahcun zawtnak zong nan tei lai lo nikhat khat cu na dam lai na ṭhawng deuh chin lengmang lai kan zawt tik ah pathian nih matha na ka tet hnga zia hi ti ka zawt ti lungre thei ma zawt a zual chin lengmang kha ca khan thil handling kan tuah ning hi a tu chun caan ah fak deuh in kan ruah caan a si tiah ka ruah mi si zultu hna nih Jesuh bia hal a chuahka te mit cawm hi zei ruang ah dah si ti an hal anu le pa sualnak ruangah mah mah sualnak ruangah maw pipu sualnak ruangah ti an hal Jesuh nih a timi hna cu a nulepa sualnak ruang zongah si lo, an pipu sualnak ruang zongah si lo, Pathian sunpar langhnak ding caah a si a ti. Lam Baibal cacang dang zawn kan zoh fawn tikah Jesuh nih kum sawmthum le kum riat i a zengmi pa a damter tikah khan an i ton ṭhan tikah na dam cang hi va sual ṭhan ti hlah a ti hoi. Na sual ṭhan si sinak ngan den an tlak lai a ti hoi. sualnak ai pehtlai ve ko rua ti zong kha uh, chim khawh a si sihmanhsehlaw Jesuh nih a kan cawnpiak duhmi cu negative lei thil lei kha ruat lengmang zei ruangah ka dam hnga ka dam hnga lo tinak sa cun Pathian nih a kan pekmi laksawng lei tu ah Pathian nih a kan zaangfahnak le Pathian ṭhatnak lei tu ah kan lungthin kan mer i kan damnak a si ti hi Jesuh Khrih nih a kan cawnpiak duhmi a si Zei ruang ah si hnga ti pakhat le pakhat i mawhchiat, pakhat le pakhat i ti lengmang nak sa cun Bawipa thawng in kan tei ko lai. Bawipa kan lei ah ṭang ko, Bawipa mi kan si ti kha chim i cu zumnak lei kar hlan tu hi kan damnak a si, Pathian sunparnak a si ti kha Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi si. Pumpak na nunnak harnak na tong kho men. Pumpak na nunnak na lungdonghnak um kho men. Pumpak na dungnak ah na thinlung ah khuaruhar in na um kho men. Zeima caan keimah zong hi nai hrawng ka thin tawi tuk ciammam le ka thin a tawi tuk ah hi can te zong a um lo a rawn bakin a rawn tlung ka thin a tawi caan a um ve sihmanhsehlaw hnek saknak si ti ka thei Pathian lei ah rianrang kai mer Pathian nih a kumpi ko ti kha ka chim lengmang mi si ka thin a tawi zong Pathian fa ka si hi Pathian thawng ka tei lai ti kha kai se chih mi si cu zumnak i nun timi cu si harnak na nunnak um kho ve men a ruang tampi um kho men sihmanhsehlaw na harnak kha an chim bal ka theihmi cu na harnak le na piahtana kha zeitluk a lian ti pathian va chim hlah ti si na harnak tu kha zeitluk na pathian a len ti kha va chim deuh ti si na harnak tu kha zawtnak maw lungretheihnak maw cu siloah buainak maw chungkhar tlamtlin lonak maw chungkhar kan neihmi piahtana maw kha thil vialte kha anmah nakin Pathian a ngan deuh a si zia na nunnak ah va chim ti kha si na nunnak ah Pathian a lian ngan deuh hi thil um man sila ka Pathian thawng ka tei lai Pathian ka sin a ṭang ti kha zumnak in chim hna seh ti Pathian a kan duh deuhmi si Pathian sin i thla kan cam tik zong maw Bawipa cu tluk i hi tlung kha piah te hna lian le kan ti ahcun Pathian nih a kan zoh lai le a nih maw chuak lai maw cu si ko lai a ruang cu Pathian nih thei dih ko Pathian nih thei dih ko kan piah te hna ngannak kha va chim lengmang ding si lo Pathian caah thil fawi tiah har tuk ning um lo cunak san kan ral tu kha zeitluk in Pathian a lian ngan i Pathian minung kan si ti kha zumnak kan thinlung a fek te i tlaih peng i zumnak kar hlan dingmi Pathian nih kan duh piak deuhmi si na nunnak harnak na tong hrimhrim lai vawlei cungah hin US hi na tong hrimhrim lai na lungdong hlah Pathian an umpi Pathian zumhnak le a bia tu fek tein dir ko na van sual sual zongah maw Pathian fa ka si lo ti phun um hlah Pathian fa na sinak na sual le sual lo cungah ngat mi si lo Jesuh tuah sermi vailam cungah thihnak cungah ai ngat mi Pathian i laksawng an pek mi si Ralṭha tein Pathian fa sinak kha i tlaih peng law Pathian fa sinak ning tein nan hung ko lai. I tlaih peng ko zei bantuk dir na dir zongah Pathian fa ka si timi zumnak kha thuk deuhdeuh in chim law sualnak kha na tei deuhdeuh lai. Sualnak kha tam deuhdeuh na chim ahcun sualnak an buk deuhdeuh la le Pathian fa na sinak tlau deuhdeuh la le nai thei ti la lo dongnak ahcun Pathian fa ka si ti rua lo na ti caan tampi lai. Pathian fa na sinak kha chim peng law Pathian fa na sinak kha zumnak i tlaih peng kho cucu zumnak kan ti lengmang mi cu si ko nai tlaih deuh deuh poah sual nih ning kaltak deuh deuh lai sual nih tei khawh deuh deuh lai vawlei cung harnak zong na tei khawh deuh deuh lai Pathian fa lawng nih vawlei cung harnak an tei khawh cu Jesuh Khrih nih cathiang nih fiangte kan cawnpiakmi vawlei tei khotu cu Pathian Fapa Jesuh a zummi lawng nan tei khawh te. Zumnak lawng vawlei tei khawh a si tiah Johan cakuat chungah ṭha te kan hmuhmi si. Kha ca khan vawlei kan tei khawhnak hi Pathian bia chungah fek te kan dirnak ah an hngatmi si. Harnak zei bantuk a tam zongah Pathian fa ka si, Pathian thawng ka tei lai timi kha kan nunnak ah um seh, kan ral simi, tu ka van chimmi vialte kha Bawi Khrih min in kan tei lai timi lungthin he um usih. kan thinlung a um tikah aw hi ti sa sinak a si kei cu pathian fa pei ka si cu tinin kan unawk si lo ti ral a do peng dingmi kan si ral kan teinak na mun puah thlasuahnak a um ral kan teinak na mun puah an ta simi kha kan ta cang kha kha pathian nih a kan timpiak mi si kha kha tu chuna kan i hrawm khawh tawk si selo kan di lak ca pathian nih thar an thlasuahnak kan pek piak ko sa lunglawmnak tampi kan ei